jogweng' ubiro e wan kaka sirikal mm. nye waneno ka nyando nyo oywayou mm. baba mokwongo in chung'ane malo wuod jokokore mm. pi odhi nyaka gi lat nyathi baba eh? gima ng'eyo doga dog ibedi Ikelo ganda sani nyong'iza ni ikelo ganda to ganda kuong rawe kambi Kenya Power tituoyo gi sitima. Nang'o? Iwinjo. Eh. En oganda manyo chwak Tanzania winjo ni ok chiegi but adwa ni umuode kaka en no. Oh. Eh adwa ni umuode kaka en nikech sani un gi njofni motegno. Ah, Ng'arka. Ah, en wach mane?

Tich abich wapogo oganda. Ng'ato ka ng'ato bi nyaka gi nyakware. Oganda gorogoro achiel achiel. Kamise bi ikelo e location ka koro kata ng'ama dichuo kata yudo kamis rome gino nikech gima sirikal okelo. Ok iwe. Koro oganda gorogoro achiel ema oting'o. Gi kamis achiel achiel dala ka dala. Koro chung' ore chung' udhiyo, obiro romo uru chieng' machielo. Ah, beru piny. Eh? Mara ne dwaro mondo winje. Dwaro mondo chagi ma. Kata ka achako mondo chagi.

Nani chief? Ngat na bura pio pio pio. Ema wacho gimi mm. tim. We ywayo nyathi kaka ne ywa nyathi. Mm. Nyathi buru. We goro piny. We goro piny. Ne min jaki. We timo ri ofisa kama. We goro piny, goro piny. Ini mang na twi kata tiende gi iwinjo. Nyathi ok ro kama. Ne mi nyathi ndongo ko ngeni koko kare gi maji dakgo. Kare gone wakawa. Wuo gi nyathi ga mus. Kare gone kawa. Japuonj ne wacha ngo kodi jaki. Opuonja. Opuonji ango? Tuition. Opuonje mtoka. Lingi ne. Tuition tindi puonje mitoka, jopuonjo loke wuode e klas. Eh? Iromo kode ang'o mitoka ringe yawo? Dong koro kanyo ne pi opong'. Eh. To misa ni mondo koro tere skul. Eh. To mtoka okethore to. Nyathini ni osefwenyo ber ma wallet. Igi oh. machendo ka. Oh. Koro apenji. Yaod ochopo nade ma koro gari? Don koro nomodho pi to koro mtoka okethre to kara mama biro. Isedonjo e sangwenya ma kawo chips. Apenji Jaki, dong' isomo? Bidwa ni bed daktari kaka ne wacho na chini in gi lek mar bedo daktari. To noleko gotieno. Noleko gotieno. Ah, ah kik ichwade. Iwinjo Jaki? Mago to leko kusadi. An tinda chich kodi. Nyathini dhoge lenyo kinyi nyako dhiambo. Oh. En chip sambusa mandas. Chieng' moro kan adhi adhi, uh, akalo kalaw baraza. Aromo gi nyathini ka dhoge dung' mana mbuta. Piny nyathini bang'o mbuta e bag. Yande wang'o ga rech dalani. Rech na wango karang'o chief dala naka. Chieng' jana kone en Dake chips mbuta. go to wang- iwa- mag Nikech kure. owuotho dhi skul to guogi abiriyo ni toke. Winjo much rech. Tapin ah to nyathi min jake. Ipidho guogi. Ipidho guogi. Iwinjo jake. Ai kuom japuonj. Kata an owuon ne an japuonj min jak, iwinjo gimitim. Mm. Wach maler makoro ang'ado go buchini. Buchini atieko. Nyathini kete ofisa ka. Mondo gipimo bwongone. Sirikal nigi masinde. Ndalo marom nade? Eh, wakwayi ni weno dweche abich kende. Kapod en udak kodi ka. Ibiro orni message ka ndalo noserumo. Ma jaduong' gweng' ma ka wasetiyogo maber kendo wasetimo nonro kuom nyithindo matheko bilani. Koro osediko ok odhi sikul, oa sikul to biro ka. Koro wadwa teme mondo odhi sikul gi gach reru. Japuonj ok bi chung' gach reru ok chung' ma kata in ng'a. Chief in be. Kata in rawe miging'o reru. Eh? Ogweyi mokadh kodi. Adier. Eh. Chief, kata Iwinjo. komeko tero gi maber. Odhi Wakete kete gach lak. reru. Eh? Odhi somo fatana. To idho gari gi kiboska. Ok chung' magara japuonj bi ni pong' machalo nade. Gari nogwe manywane. Wengiga ja chief kamano kaka inyo chief no. Ah, keke chwade go kwazi. Chung'ane malo. Chung'ane malo. Chung' malo. Mibane piny.